Mit mana tari nyikwa Ramoga Jwang' kom rombo roma intie ma iluongo ni Luo Lifestyle Show. Ma bende kawuono an gi iluongo ni Boss. Matieni sama ni kare kare kare ing'eni kanyo ne pok ang'eyo. Matieni koro kare ine mane ine waya sama na beni wuoyo ni. Eh. Abeni wuoyo gi thum to ine ine yu thum. Koro ine thum to abeni wuoyo thum. Eh. Owera ine shor. Oweri.
Bas. Ka ka ka, ka pudin ka ka bene jachiga ka. Yeah. ma nikech seche moko ng'ato bende nyalo gombo dhigo dala iwuok ka bene jachiga higa mane 2017 mano koro kok idhi yawo band mari
Aha. yes yeah Aha. Koro kawuok kanyo koro awuok awuoka kamano. O matiende ni chak idok uh, ka Fredi ma koro wach ni koro ka Fredi ja kadongo kae ema koro iwuok godo. Koro awuok Ya, yeah, ema koro idhi yawe band mari. yawo band. Bang' kane iseyawo band, ni ikwongi ikompos thumbe koso ere kaka ne idhi yawo band? Kane an ka Beni Aha. Nikech eh, kaneno ka Ben samoro tich na watimo ne bet ber matin. Yeah. Koro ne yudo ka samoro akano matin to makano cha Yes. adhi agolo go thum Yeah. kata ka Ben kia. Yeah. Eh, kaneno ka Fredi be the same same ka tich ber agol kawo pesa na Yeah. adhi agolo go thum Uh, kata ka Fredi to mang'o uh. but sama golo thum namake sure ka namiyo jale jalendo yes eh, kata rach kata ng'o tamiyo jale yeah. koro siji kaka ne gimedo gogi e redio gimedo gogi kamano yeah. namiyo koro kana yawo band ayawo band ka an gi thumbe adek gi thumbe adek yeah. umano thumbe adek mane segolo already yeah mabende sani koro katimo negi remix awilogi awilogi ma mano ni iluongo thum achiel ni iluongo ni thum achiel iluongo na memo aha mar ariyo iluongo ni wini wini nawero aha gi part two uh, to ere ing'e ni seche moko ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni bana ere gima ne aloshi aha ere ere ere ere gima ne onini ere gima ne okel o- omiyo abedo kata adonje thum in ang'o mono omiyo ihero thum kata gima ne omiyo idonje thum okay an ngimana kang'iyo mos yeah an thum ni e remba yes gimomiyo thum ni e remba aha ago gigi te yeah onge gima ok agoyo yeah to kago gigi te to ok awach ni am perfect yes but gimoro amora matimo aketoga e bidi yeah i hope ni na- na deliver yeah
mano ber kabisa ni nyikwara mogaji wangu wantie ka gi kod boss wuon nyasembo mwenyewe himself ndani ya low lifestyle show mabende ikelo ni kod saji panoran kawuono Ah. Aneno kanyo ka Tony Jaka- Tony Otheo Jakamanga neno ka. osedonjo kanyo aneno kowuoyo kodwa kanyo O- owevu koso owacho what e, asante sana bas eh, eh, mosgi kabisa Eh, Simba Luo ni kacha.
yeah. Aneno we Belden Atieno ni kacha, welo ng'eny. Karibuni, karibuni. Ela Makumbura ni kacha. eh, Ela mano nyathi Kano. Bas, ada ni mondo mi uh, inyiswa kuom thumbe misetimo. Sa, so far nyaka ichak golo thum nyaka sani isegolo thumbe adi? Sani thumbe masegolo yeah. are around 20 something. 20 something. Eh, gi how 20 something. Yeah. But uh, still more to come. Mm. A lot of hits. But so far thum matimo maber ahinya wach miya ni shida. E thum o- okay kuom kuom thumbe misegologo te thum mane momiyo iwuok kata momiyo ing'eri sana E thum thum momiyo at least anyalo ni sani koro piny jomoko ng'eya yeah ji nyalo winjo nyinga en thum mar shida mana wuoye storyline mar life mara yeah yeah. Uh, ere gima nomiyo nigolo thumni thum mar shida okay thum mar shida nobiro na kaka juogi yes ka nobiro na kaka juogi to an ah, na compose kagocho e stage yeah kadhi abed piny mos kawinje kaka na recording Yeah.
To adhi awere bende kama na bende igoche gwara gwara kanyo. Yes. Abeni ibo winyo wacho ni thumni mit. Ma bende thumni ne wadhi goye an abeni yeah. chinjo jara. Wachinjo jara. Ne wadhi goye collab. Uh -huh. Koro koso nyalo. Na yeah. nyalo mar chulo stu. Yes. Studio. Yeah. Koro angiso ben ni wudo bonyo thum dan ngoma mit lakini aonge gi gir lweta. Yeah. Lakini ochinyo bet.
Koro ochinyo dhi oling kama ben oling kama raja ni ah sa. Sawa.
Koro kan modhi ka wuod Fibi, Ben ema notera. Yeah. Ka Ben notera to wachopo ka wuod Fibi. Wuod Fibi okona ni temri ane wer. Yeah.
Awer.
Wuod Fibi winjo thumno, thumno ne mitne. Yes. Sio kuma na thumno omulego. To e video mane wuod Fibi omako wano. Yeah. Ema ne nitie Samaria mwema moro. Uh -huh. Mano identify ya. Yeah. to wacho ni owacho ni ah boss be an inbox yeah kase biro e inbox uh, to kona ni we need to support you yes adwa ni gol thum adi Ariyo, Achiel. achiel ming'e ni kiwero yeah to biro loko ngimani en ng'ato pod wiye ok biro wil kode ok anyal mana wacha yamo ka yes yes.
lakini
Ka nochulo na thum, nochulo na thumbe adi? Thumbe adek. Thumbe adek. Yeah. Nooro na pesa gi mochulo na jo keyboard. Yeah. But nokwongo kona ni thum makwongo a record. A record thum adi? Achiel. Koro ne nitie shida no. To gi thum moro nawero ni an mae moka. Yeah.
Donge mae moka. Yes. Makete mesa kakecho inga. Yeah. To gi shida. Oyiara na mana ni adhi ago shida. Idhi go shida. Adhi ago shida kaka nadhi to wuod Fibo ok tudo na gik moko to agoyo. Wuod Fibo ng'isa ni wuoga wuoga in koro dhi adhiya. Yeah. Tich wena. Eh. Ka naduogo bang' two weeks, Yeah. homa nobwoga.
Iyudo ka nyakwaro jonjo odhi otude. Odhi otwe thum ma thum koro iwe mana ni buskut. Thum mano obwoga alwoj. Yeah.
Ayudo ka ji wer awera e studio. Shida mayudo e thum maka ni chunya ng'ata yes. ng'ata eh. jomoko be koro loke ing'eya ka jomoko loke eh, eh, eh. weche mag jopiny. To gik ma niwere shida ni eh. gin gik motimore e ngimani adieri koso ne en aena thum tu? Gigo timre.
Gin gik motimore Oh, e life miriambo mari. kata achiel. Yeah. Onge kata achiel.
Ah. That is a true life story mara. Adwa ni mondo mi igwelnwa ane nduma mar shida no mondo wanyis jopiny bwana ni ma e boss Yes. ma wuon thum mar shida. Yes. Yeah.
Iwinjo moro ro mano tok ji. Mano tok ji.